Misy hetsika mivanta izay ataon'ny Visa ato Porto-Velho izay hikarakarany Finiaby. Misy Porto-Velho izay manomboka amin'izao tolakandro izao dia gratuit daholo ny zavatra atao ato na dia indrindra ny fanabeazana aizana na ilay Visa gratuit. Dia efa saorana sahady ireo namaly antso nanotrona izao hetsika izao fa anisan'ny mahafinaritra satria izay nantsoina dia tonga. Ity hetsika ity, ilay porte ouverte androany no natao fa ilay hetsika iarahana amin'ny INFP efa efa roa volana lasa izay izay nanaovana activité maromaro toy ny visite domicile sy conseiller à l'école. Izay natao tany amin'ny sekoly sy tany amin'ny quartier izay misy antsika any. Fahaizantsika ny Fisady resaka natokana ho an'ny vehivavy kanefa amin'izao fotoana izao tsy mijanona amin'ny vehivavy fotsiny le Fisà fa natokana ho an'ny olona rehetra. Natokana olona izany hoe ny bibilany amin'izay izany misy efa misy labo ato izany hoe mitsabo ny aretina izay ny arety rehetra rehetra izay misy amintsika any. Efa misy echo, efa misy IC, efa misy pharmacie koa atoa fa antsika izay mila fanafody ka tsy mahita any amin'ny pharmacie, mandalova aty fa mety ho hitanao ato ilay fanafody ilanao. Dia manaraka an'izay ho antsika tanora izay te hahafantatra izay resaka fananahana izay, afaka mandalo aty amin'ny Fisav fa misy fanabeazana ho an'ny mikasika ny fananahana aty amin'ny Fisav. Dia faraparany, farany dia farany, ho antsika vehivavy mitondra vohoka, efa misy fisafoana aty. Indrindra indrindra ny fitiliana ny arety azo amin'ny firaisana ara-potsiny, ho an'ny ireo efa niveha-sida. Tsotrindriko manokana fa gratuit ny fitiliana veha-sida maimaimpoana aty amin'ny Visa. Tanatin'ity hetsika ity, dia nisy ny fampisehoana tantara an-tsehatra nampahafantarana ny voka-dratsy ny voka loha loatra, ny fangalan-jaza, ny aretina IST sy ny VIH-Sida, ka nandraisan'ireo mpijery anjara tamin'ny alalan'ny famaliana ireo fanontaniana. Voalohany indrindra nandehanako toa io, nahita mpanentana baka amin'ny fisao izay ao nanentana mba mi-quartier quartier anay, ny rozy miparitaparitaka isan-quartier, kosa ny rozy.

Rehefa vita amizay indray ny king aho satria zao zao mbo te hianatsy le azy raiky telo taon oa sa ty tiako le telo taon amizay ro napetaky ndrozy amiko moa le le mino vita soa amantsara moa telo taon le mahita fisafi raha ataon ndrozy toa ny mbola toy zay mahatonga ahy mijoro vavolombelon ndrozy toa satsia ny hitako ty tombotsoa rain zao sery firy am

sy manome torohevitra ihany koa. Enga e! Fahaizan'ny Fisa izany ny zava-misy ato amin'ny Fisa dia ny mibahan-toerana mahakasika ny fandrindrana ny fiterahana, fandrindrana ny fiterahana. Dia ao anatin'izay fanentanana ny tanora, fanentanana ny vahoaka mba handrindra fiterahana. Izany ny zavatra. misy amin'ny ankapobeny ato amin'ny Fisac. Koa ataovy kolontsaina ny fahasalaman'ny fianakavianao. Taona ny sedra ny taona enina ambin'ny folo sy roa arivo ary taona ny asa ny fito ambin'ny folo sy roa arivo ho an'ny Miranga na Vovonan'ny Firaisamonim-pirenena misehatra ho amin'ny fifampitondrana tsara tantana ato amin'ny faritra Atsimo Andrefana. Fikambanana roa amby efapolo, ahitana mpikambana maherin'ny roa arivo, no mivondrona ao anatin'ny Miranga. Tanjona ny hametraka fifampitondrana tsara tantana hisian'ny fampandrosoana maharitra. Enina ambin'ny folo volana nijoroana ny Miranga ka nampahafantarina ireo mpanao gazety ny antom-pisiany, ny dingana efa vita, sy ny vina ho tratrarina. Voalohany indrindra indrindra amin'ny maha firaisam-pirenenanay dia manapetraka ny lanja sy ny hasin'ny société civile ho ambony eo amin'izany sehatry ny fifanaovan-tsola maharitra izay. Dia manaraka an'izay koa moa dia hoe manapetraka ihany koa fifandraisana mirindra ao amin'ny sehatra isan-tokony na eo amin'ny lafiny ara-panjakana izany na Amin'ny lafiny tsy miankina, indrindra indrindra ihany koa ny vahoaka mba hisian'izay fampitondràna tsara tantana izay mba hankanesana amin'ny fampandrosoana maharitra. Dia ny fahatelo moa maha société civile anay dia adidinay manabe. Ny mandray anjara angamba no tena marina, mandray anjara amin'ny fanabeazana sy ny fampafantarana ny ambaindainy mahakasika an'izay fifampivondrona tsara tahaka an'izay eo amin'ny mpiara-belona, eo amin'ny eo amin'ny fiaraha-monina, eo ihany koa eo amin'ny sehatra rehetrarehetra izay tokony hisian'izany fifampivondrona tsara tantana izay. Mampatsiahy moa ny eo asanay amin'ny maha société civile anay izay. Ka izay no mahatonga anay misehatra amin'ny lafiny izay rehetrarehetra izay mba hanjakan'ny fampandrosoana maharitra tena izy ato anatin'ny faritra Antsimo Andrefana izany. Rantsana ao anatin'ny vovonan'ny fiarahamonim-pirenena Atsimo Andrefana ny Miranga izay miara-miasa amin'ny Rohy sy ny Bianco ary ireo mpiray-mbon'antoka maro. Fandidiana taolana tapaka maimaimpoana izay nataon'ireo dokotera Aostraliana avy amin'ny ADFA, manam-pahaizana manokana momba ny taolana etsy amin'ny hopitaly Clinique Saint Luc, mandritra ny telo andro, tafiditra ao anatin'ny fiaraha-miasan'ny hopitaly CHU Tanambao, hopitaly Mitsinjo Be Tanimena ary ny orinasa Douleur Sense. Ny zava-dehibe izany dia ny fahafahana sy ny antsoina hoe Reo chance mba nafahana nampitombo experience zany hoe efa nanana experience dia mizara an'izay amin'ny teratany. Ny operation izay nataon'ireo teto zany dia sahala amin'ny défi satria misy zavatra marobe atao hoe somary sarotsarotro ihany en plus izay eo koa ilay fahatarana amin'ny resaka situation izay iainana eto zany surtout amin'ny resaka équipement sy matériel zany somary sarotrarotra ihany amin'ireo unité-tsika moa ny atao hoe situation-tsika eto an-toerana. Indraindray izany sarotra atrana. Kanefa tena nanao faran'izay hafany izany ny na ny atao hoe dokotera eto an-toerana sy ny ekipan-dry zareo izany dia na dia sarotra ilay izy dia lasa atao hoe tsotsotra ihany ny nanaovana azy. Fiarahanay miasa aminy dia misy aretina maromaro izay atany opération. Karazany roa izany. Betsaka ny eo eo amin'ny manodididina isaky telo volana eo izy no miverimberina aty aminay aty ka ny fandehany izany dia izay miara-miasa tokoa izahay amin'io. Fa mikasika ny frais izany hoe tokony ho étude dia mbola omen'ny zareo vola koa izany misy frais omen'ny zareo koa izany amin'ny hoe ny clinique izay frais tokony ho anaovana opération izany dia Miverina amin'ny clinique ihany araka ny efa izy ihany no mahafantra ny hoe izao no tokony ity, izao no tokony ity izany. Raisina an-tanana avokoa ny mombamomba ny marary avy nodidiana izay tazomina vonjimaika eny amin'ny hopitaly CHU Tanambao sy eny amin'ny hopitaly Mitsinjo Betanimena. Eo amin'izay fiaraha-miasa izay dia misy ny antsoina hoe tripartite angamba, eo ny Adfa moa izany ilay dokotera Australien, eo ny Toliara Science dia eo ny Rakotomavo. Fa ny tena zava-dehibe dia ny fandraisana tanan'ny tolérance antsy ny resaka dépenses rehetra rehetra dia tolérance antsy ny antoko hitantsika ireny tomobile mitatitra an'ireo vazaha ireo eto ireo, ny fitaovana, ny hotelin'ireo sy ny frais d'avion-n'ireo bakany dia tolérance antsy izany io miantoka amin'izany rehetra rehetra izany miampy an'ilay opération izay tsy andoavam-bola satria opération anankiray izao mety any amin'ny telo hetsy fara fahambaniny Dia alohan'ny hitondra ny asany sy mandoa azy miaraka amin'ny fandraisana anjara araka ny eken'ireo dokotera. Mikasika ny suivi dia efa misy dokotera eto an-toerana izany napetraka hanao ny fanaraha-maso amin'ireo olona ireo. Dia marihina moa fa ny fitsaboana dia maimaim-poana, tsisy vola aloa na ny ariary aza. Nisy araka izany fijoroana vavolombelona nataon'ireto mpahazo tombontsoa. Ny niavian'ireo vazaha Aostraliana ireo dia isan'ny tombontsoa bevata ho anay satria roa herinandro izahay no tao amin'ny hopitaly be dia efa natao ny opération mahakasika ny tagnany tapaky ny circulaire teto tena tapaky tanteraka hatramin'ny taolany hatramin'ny hozatry ny ity izany tapaky ny ala nosy tsikelikely ato avao sy tsy ady tanjaka azy. Dia tonga dia noraisiny an-tanany roa ny mahakasika an'io zanakay io satria tsy misy vola naloa na radio natao, opération natao, iny foana izay rehetra mahakasikasika azy, intelo natao opération ialany io izao, tsy nisy dralanay na ariary naloa tamin'io fa dia ry zareo mihitsy izany no nikarakara hoe an-tananay toy an, izahay mikarakara azy, tsy misy vola aloanareo, ny frais d'hopitaly tsy misy aloanareo ny raharahiky fa any amin'ny clinique nareo no Eh mamanta. Dia interina atao opération zao ianà anio a, zay vao nakatokin'ireo vazaha reo amizay le tagnany. Ka eto dia manentana, manentana ho antsika a Toliara satria tombotsoantsika ho a Toliara eto, mponina eto a Toliara eto no fisian-draha manahaka an'io. Satria tsy misy raha zao clinique zao ro hilira tsy maintsy ho an-tapitrisany gny raha tsy maintsy ho karakarana hoe izaho mila vola tapitrisa zao zay vao hahavita an'izay. Fa izao na adala raiky tsy nisy naloanay. fa reo no niantoka azy ary tsy anako raika avao fa misolotena koa aho eto fa nanomboka tamin'ny alatsinainy volagny zay fa ampolony zahay nandesindreo direct atoy am clinique atoy tsy nisy drala naloanay tsy misy frais taxi naloanay koa ndra niala baka amin'ny nisy anay bakagny fa tombiny filahatsiantsy avao koa nandainay eto fa ny hanohanay avao ro nilanay ka zay mahavy ahy hoe Solontenany ny maro koa anaty fisaora manoka ary bevata ho an'i Toliara Saints izay antony nahatonga an'izao fikarakarana maimaimpoana atao ho an'ny vahoaka madiniky manahaka an'izao. Reninay io, nisy accident zany nahazo azy, nandeha izy tary à Skama. Dia avy any amin'izay izany ny dodoin'ireo varamba io tanany io tapaka io. Tsara vintana izy, tonga ilay vazaha Australien, ilay dokotera izany, io Toliary Saints io izany no nanafatra an-drozy. Ireo vazaha Australien ireo izany miantoka izay lany izany, Maimaimpoana izany ny fitsaboa izay atao aty amin'ny clinique. Manentana ny vahoakan'i Toliara izany ny tenanay izay zanakin'dra Ramatoa Bio fa médecin Australien izay hafarin'io Toliara Science io mba tsy hisalasala tsika izany mba hamonjy an'ireo Satria izaho izao izao dia mahazo fitsaboana maimaimpoana ka ho toy izay koa ianao, ho toy izay koa izahay, hoy izay moa ny vakoan'i Toliara. Tsy hijanona eto ity hetsika ara-tsosialy ity fa hitohy ho fanampiana ny mponina sahirana eto Toliara. Fitsidihana sy fiofanana amin'ny ady atao amin'ny herisetra mianjady amin'ny vehivavy mandritra ny telo andro tetsy amin'ny efitrano malalaky ny Don Bosco, nataon'ireo solontena avy amin'ny Fanilo Madagasikara Antananarivo eto amin'ny diosezin'i Toliara sy ireo tovovavy ao anatin'ny Fanilony Atsimo Andrefana. Tanjona amin'izao hetsika izao ny hananan'ny tovovavy fahendrena sy fiarovan-tena ho entiny miady sy mampahafantatra fa manana zo feno sy ara-dalàna ny vehivavy Malagasy tsirairay. Ny zavatra iandrasanay amin'ireo tovovavy fanilo izay nandray ny fiofanana ady amin'ny herisetra dia ho tiana hita taratra fa tena tovovavy vonona hiaro tena izy ary ho sahy eo amin'ny herisetra rehetra, hiatrika ny herisetra izay mianjady aminy ary sahy hanohitra izany. ho antsika fanilo Madagasikara manerana ny Nosy. Manentana antsika izany ho hijory ho fanilo hanazava amin'izay rehetra misy antsika, hitondra hafanana amin'izay rehetra misy antsika ary andao hiara-hientana isika, hifampitantana ka hiaraka hitady sy hikaroka ny vahaolana hanatsarana ny fikambanana amin'ny tsara hatrany. Vita ny fiofanana fa hanohy an'izay fiadiana izay izahay hampahafantatra ny rehetra haneho fa hoe manana ny zo izay ananan'ny vehivavy. Ny hafatra apetraka ho an'ny mpikambana dia ny fijoroana hatrany amin'ny fahasahiana sy ny fandraisana andraikitra satria ny ato dia fitezana olona vonona sy vanona ary olona mahatsapa tena sy manira-tena satria manana adidy amin'ny tenany aloha, amin'Andriamanitra sy amin'ny manodidina azy. Marina moa fa ho ezahana haparitaka amin'ireo faritra misy tily eto Madagasikara ity hetsika fitsidihana sy fampiofanana ity. Ho fampiroboroboana ny fiainan'ny vehivavy sembana eto Madagasikara dia nahazo fiofanana amin'ny alalan'ny fandrahoana sakafo ny Association de Femmes Handicapées de Madagascar eto Toliara, niarahana tamin'i Andriamatoa Hasina mpampiofana avy amin'ny Centre National de Formation Professionnelle de Personnes en Situation de Handicap Ampandrianomby Antananarivo. Tanjona ny hanana ny vehivavy sembana traikefa ho matihanina amin'ny alalan'ny fandrahoana sakafo ahafahan'izy ireto mivoitra sy mampiasa ny fahaizany ho fampandrosoana ny fiainam-pikambanany. Dia ity moa izany dia fiaraha-miasa amin'ny AFAM hitondra traikefa izany ho fanampiana an-dry zareo eo amin'ny sehatry ny fihariana indrindra indrindra satria Mbola betsaka ny olona manamaivana ny olona manana fahasembanana, milaza fa hoe vesatra ao amin'ny fiaraha-monina, ka mba hialana amin'izay sy hiadiana amin'izay dia omena fahalalana ry zareo eo amin'ny fanaovana lakozia, fikarakarana sakafo mba afahan-dry zareo miady amin'ny fiainana sy mihary. Hoentina miatrika ny fiainana, indrindra amin'izao amin'izao fotoana izao, amin'izao fiainana efa mihalafo izao. Izahay izay mbola mikambana amin'ny Afam eto Toliara dia manome fankasitrahana an'i Monsieur Hasina izay nanome asa tananay momba ny lakozia izany satria betsaka izahay izay mbola eto Toliara tsy manana anton'asa ny kabetsahanay ka dia mba nanome fanentanana anay izy dia misaotra azy izahay satria izay tsy mba manana asa izany mba tokony mba io koa ny velomam-ponay eto mba hivarotsy Sa fe mahay an io asa tanana amena anay io de miangavy koa izahay mba hanentana anay koa zay manana asa hafa koa mba hanome anay fanentana sa fe vonona lalandava izahay handray ze manome asa fanentanana anay eto Toliara. Marina moa fa haharitra telo andro ity fiofanana niarahana tamin'ny Association de Femmes Handicapées de Madagascar eto Toliara ity. Famelomana indray ny horonantsary malagasy izay efa natorotoro taorian'ny taona sivifolo sy sivinjato sy arivo sy fametrahana azy ara-kalitao mba ho afaka hifaninana eo amin'ny sehatra iraisam-pirenena no tanjon'ny RFC na Rencontre du Film Court. I Toliara no namaranana ny andiany faharoa ambin'ny folo rehefa avy nitety faritra maro ka horonantsary malagasy latsaky ny telopolo minitra enina amin'ireo enimpolo voaray no nisafidianan'ny mpijery. Nandritra ny lanonam-pamaranana no nanononana ny vokatra sy nanolorana ny loka ka ny horonantsary notontosain'i Gilda Razafitsiadinoina mitondra ny lohateny hoe Jeux d'enfants no nahazo ny loka Zébut d'or. Dia ny tanjonay izany mamelona indray an'ilay fitiavan'ny public indrindra indrindra satria ny tsika manao film ho an'ny public. Le public koa zany mila mba tezaina hoe hijery film hoe mba exigeant zany le public fa tsy hoe ze film asaina jereny eo an de hoanina daholo fa mba hoe ah zay koa mba mila film mba de qualité sy ny karazany de zay anisany tanjon'ny RFC ary zay no tena mapatonga anay manao anle vote du public mapatonga anay ah Toliara le izy no natao satria Vitanay zany mihetsiketsika le le acteur culturel eto à Toliara sy ny actrice culturel eto zany mba mihetsiketsika sady mifanintsinintsy amle fomba fijery fa mitety an'i Madagascar zay na de hoe nandritra ny RFC na efa nanomboka mois d'avril ty hetsika ty no nataonay a bedabe ny zavatra natao eraky ny province fa le cloture officiel zany natao aty aty à Toliara tamty de isaoraka eto koa ny fonds commun multibailleur satria zareo tena nanampy be ara-bola avy amin'ny Union Européenne an'ity hetsika ity izany sy ireo mpiara-miasa maro izany, ny Air France, ny Vima, ny Ambassade maro isan-karazany, ny Institut Français, dia indrindra indrindra koa isaorana ny Public. Ny faha telo ambin'ny folo ka hatramin'ny faha iraika amby roapolo Aprily valo ambin'ny folo sy roa arivo no hisokatra ny fifaninanana Rencontre du Film Court andiany faha telo ambin'ny folo. Faly tena faly izay satria mitebiteby avolavo tsy tonga aty Toliara, raha mba nandresy izany dia maha.

Eto koa moa zao misy koa ny Ligue un, efa mamaraparana anazy zany izahay mpitantana amin'izao fotoana izao satria efa ataoko angamba fa tsara dia tsara izay competition izay natao teo. Dia ekipa folo izay nandray anjara ireny zany dia ekipa efatra izao no sisa. Ekipa efatra ireo dia i Besa koa, i Mapasi, ah, Trois Evo Ben'ny Toliara, ary troisième be ny Betio. Ireo ekipa efatra ireo izany no hanao poule unique ka rehefa avy eo moa izany dia hifarana amin'izay izay hisolo tena any faritra Atsimo Andrefana. Dia manainga antsika rehetra izay mpitia baolina kitra eto amin'ny faritra Atsimo Andrefana na eto Toliara voalohany mba ho tonga hanatrika an'io lalao io manomboka amin'ny alahady le 11 juin izao satsia ny programme moa zany manomboka amin'ny onze dia ka misy le quinze ary lahady le dix huit tampitsy zay ny fifanintsanana amireo anaky efatsy zay hifaninana ireo de ny manao finaly amizay de amin'ny deux juillet alahady deux juillet eo amin'ny kianja maitre kira izay itsika no mahafantatsa hoe ianona no hisolo ny hisolo atsika aty amin'ny faritra Atsimo Andrefana ho any Fianarantsoa ka noho izany dia manentana manentana amintsika fa tsy hoe mangingina ny baolina kitra fa alamina arakaraka izay programme alefan'ny Fédération des Malgaches aty amintsika satria any no manao programme dia tsika aty no manatanteraka ataoko angamba fa ifaraparany izao programme antsika izao dia ho hita eo hoe hianona ny solontena antsika.